Татарстандагы Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган махсус сәхифәбезне дәвам итәбез. Ул республиканың күп милләтле авыллары һәм анда яшәүче гаҗәеп кешеләр турында. Булачак бәйрәм уңаеннан бу юлы бик үзенчәлекле урынга юл тотарбыз, Теләче районының Лесной авылы. Монда агач үстерү һәм аны эшкәртү белән шөгыльләнәләр, шул исәптән хатын-кызлар да, ә ир-егетләр ауга да йөри. Агач ташучы кызлар, казакъча пешерелгән кыргый үрдәк рецепты һәм районның милли бренды булган чигү үрнәкләре белән Айгөл Бәдретдинова таныштырыр.
Кайчан керсәң, шаулый горурланып, тавышы гөрләп тора тамырдан. Әкиятләрнең теле белән миңа ни сөйли урман, ни сөйли урман. Берни сөйләми, әйдә инде, көтәләр бит. Тукта инде, Рамил, илһамландым бит әле. Бүген без Татарстанның төньягында, Казаннан 78 километр ераклыкта урнашкан Лесной авылында кунакта. Монда татарлар, руслар, керәшеннәр, башкортлар яши. Әйдә, Татарстан, күп милләтле дуслыкның матур үрнәген карыйк. Алар аны Лесной дип йөртә, татарчага тәрҗемә итмиләр. Авыл клубы мөдире Гөлия Вахмина безне банкага тутырган үрдәк белән каршы ала. Казах ризыгы, ди, шуның рецептын өйрәтәчәк. Мин үзем Казахстаннан.
Менә шунда тәмле итеп пешерәдер идек без. Анда безнең ирләребез, әтиләребез охотага йөриләр ие. Шулай итеп банкага ни өчен? Чөнки аның кыр үрдәгенен үз тәме бар. Теге су тәме килән, менә аны Бетерер шул өчен. ие, бетерер өчен төрле специяләр тутырып, Кош ите, суган, сарымсак, яшелчә, тәмләткечләр барысы да катлап банкага тутырыла. Соңгы слой специяләр тутырабыз. Гөлия апа, сез үзегез шундый матур татар телендә сөйләшәсез, ә үзегез Казахстанда туып үскәнсез. Минем әни белә әти Арча якларыннан. Татар теле ана сөте белә керде. Мероприятиеләр үткәрәбез без. Афәрин булдырдыгыз, мәсәлән, анда менә ике команда оештырып, баттл ясыйбыз. Руслар ничек татарча беләләр сүзләрне, И татарлар инде кем ничек русча белә, менә шундый батыллар ясыйбыз без. Ә ризык пешерүдә батыллар буламы соң сезнең? Була, ничек кенә! Ике ярым сәгатькә тыгабыз. Аның сөякләре дә җимешак була. Тәмле булыр инде. Тәмле була.
Ниндидер тавышлар килә. Сез кунаклар көтәсез мәллә? Әйе, 8 мартка әзерләнеп. Проходите, здравствуйте, исәнмесез.
Идем,
Руслар, татарлар, крәшеннәр, башкортлар һәммәсенең үз тәмле ризыгы. Авылдашлар 8 март бәйрәмен шулай каршылаячак. Өстәлдә чикмәнле бәрәңге дә, гөмбә дә бар. Русча итеп пилмән дә бөккәннәр. Аны леснойда эченә ит белән бәрәңге салып ясыйлар. Керәшеннәр балык бәлешеп пешерергә ярата.
Бер слой бәрәңге салабыз, бер слой яңадан балык. Балык Лесной күленнәнме? Әйе, Лесной күленнән. Минем ирем дә ген, малаем да ген балык тотарга бик яраталар. Балык тоту, урманчылык, умартачылык, күлләргә бай урман янында урнашкан Леснойда тырыш халык яши. Ел саен мең гектарга якын агач утырталар. Бу ел ана бер миллион агач дигән сүз.
Урман утырту белән шөгыльләнәләр. Элегрәк булган инде монда күмер чыгарганнар, сугыш елларында утын әзерләгәннәр, чана ясаганнар, арба тәгәрмәчләре ясаганнар. Суда балык йөзә, терелә, Су салкынын сизәдер ай Лесной бистәсе тарихы 1917 нче елда Саба лесхозына караган җирләрдә Ленин урманчылыгына нигез салыну белән башланып китә. Урманнары белән дан тоткан әлеге җирлеккә 1931 нче елда якын-тирә авыллардан берничә дистә гаилә күченеп килә. Төп кораллары, балта һәм кул пычкысы була. Монда төпләнгән беренче халык урманчылык белән шөгыльләнә башлый. Рамил адашкан мәллә? Безне агач эшкәртү цехында көтәләр!
Агач эшкәртү цехына экскурсияне җитәкче Алмаз Сәгъдиев уздырды. Мондагы нәфис кызларны күреп шаккатырлык, көчсез затлар дияргә тел әйләнми. Раилә Мөхәррәмова монда унберенче елын эшли. Хатын-кыз өчен хезмәт авыр инде, но без зарламыйбыз, без инде ияләндек. Үз хезмәтебезнең нәтиҗәсен күрү, менә бу поддоннарның китеп баруы, файдаланылуы безнең өчен бик мөһим. Хикмәт игътибарда, ди җитәкче. Мактап торсаң, хөрмәт итсәң, сигезенче март кына түгел, көн дә тырышып эшлиләр. Безнең хәзерге вакытта ун хатын-кыз эшли цехта.
Карагыз әле, сигезенче март бәйрәме белән ничек котлыйсыз соң? Сез инде роза урынына агач ботагы бүләк итәсездер, әйеме? Әлбәттә, без үзенчәлекле котлыйбыз. Ну, беренчедән инде без җылы сүзләр әйтәбез. Һәм без аларны бик яратабыз. Лесной авылы хатын-кызлары чиккән сөлге һәм кул яулыклар инде сигез ел Теләче районының бренды булып тора. Сабан туй бәйрәме дисеңме, ТАССРның 100 еллыгымы, бер генә тантаналы чара да менә шушындый милли үрнәкләрсез узмый. Лесной авыл клубында чигелмәгән бер әйбер дә юк. Монда төрле милләтләрнең курчаклары да, урман нигъмәтләреннән кул эшләнмәләре дә бар. Шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем. Үзебезнең талантлы яшьләребезне беренче чиратта барлау, ачыклау, аларга ярдәм итү. Әлбәттә, туризм өлкәсенә дә бу безнең. чигүле бизәкләребез кереп китергә мөмкин. Ул милли үрнәкләрне буыннан-буынга авылда яшәүче өлкәннәр тапшыра. Гәүһәрия Ибраһимова чигүдән тыш шигырьләр дә яза. Агасың син чишмәкәем, суың салкын, шундый саф. Саф сулы чишмәсен яратмый мөмкин түгел. 2019 елда Леснойда яшәүчеләр аны үзара салым акчасына төзекләндергәннәр. Бердәмлекнең сере, бер-береңне хөрмәт итүдә. Җирлектә катнашникахлар күп. Бергә дус яшибез, бергә-бергә аңлашабыз. Рус бәйрәмнәрен дә үткәрәбез, татар бәйрәмнәрен дә үткәрәбез. Лесной-ны ничек яратуларны алар бер сүзгә дә сыйдыра ала? Табигать өчен яратабыз. Бай урманы өчен. Балыклы күлләре өчен. Акыллы һәм сәләтле балалары өчен. Сезнең белән очрашулар юк иде әле истә дә шул.
Теләче районыннан Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.